Onuň ynamdar adama ýetiren maglumatlarynyň ýene-de birine okyjylaryň ünsüni çekmegi makul bildim. Çawuş bir müň dokuz ýüz segsen dokuzynjy ýylyň on sekizinji, on dokuzynjy ýanwarynda Akmyrat Şirow bilen duşuşypdyr. Soňky duşuşykda Akmyrat Şirowyň teklip etmegi bilen, ol ikisi hudožnik Suwly Ýaranowyň ussahanasyna barypdyrlar. Suwly Ýaranow türkmenleriň aslynyň arydygyny aýdypdyr. Intelligensiýanyň hereketini, guramasyny döretmelidigini tekrarlapdyr. Akmyrat Şirow öz gezeginde Özüniň köne dostlarynyň özünden daşlaşýandygyndan zeýrenipdir. Çawuşda dörediljek bolýan hereketiň çlenleriniň arasynda agzalalyk döreýär diýen pikir peýda bolupdyr. Ýöne bu pikirlerini has berkitmek, anyklamak üçin Şiraly Nurmyradow we Bapba Gökleňow bilen duşuşygy, gürrüňdeşligi zerur hasaplapdyr. Ýöne bu işde özüne nepi degjek adam hökmünde Ol ýene-de ynanjaň Akmyrat Şirowy göz öňüne tutupdyr. Şiraly Nurmyradowyň we Bapba Gökleňowyň iş syryny bilmek maksady bilen ol Akmyrat Şirowa duşenbe güni Ýaş kommunist gazetiniň redaksiýasynda duşuşmagy teklip edipdir. Çawuşyň düýp matlabyny aňmadyk Akmyrat Şirow onuň bilen razylaşypdyr. Çawuş bolsa şol duşuşyga Şiraly Nurmyradow bilen Bapba Gökleňowy-da çekmek meýlini ondan gizläpdir. Ynamdar adamyň aýdyşy ýaly, onuň şeýle maglumatlarynyň hetdi-hasaby ýok. Sähel mümkinçilik dörän ýerinde söz nobaty ýetse-de, ýetmese-de, sözi alynsa-da, alynmasa-da, özüni hakyky demokrat, şahsyýet azatlygynyň goragçysy edip görkezjek bolýan, Akmuhammet Welsaparyň hakyky keşbi ýokardaky ýalydyr. Türkmeniň Söz bir ýana, iş bir ýana diýen pähimi bar. Ynamdar adamyň şaýatlyk edýän zatlary bu kişiniň sözde demokrat bolsa-da, iş ýüzünde her edip, hesip edip, ony bogmaga, ganat perini gyrmaga jan edendigini görkezýär. Bu oňa köp babatda başardypdyr. Ýöne, şeýle gün geler. Men muňa juda ynanýan. Adamy, Adam ykbalyny satan Akmuhammet Gulsapar şonuň öwezine näme alandygy hakynda-da jogap bermeli bolar. Çünki, Galpyň gazany gaýnamaz, gaýnasa-da baýnamaz diýlipdir. Akmuhammet Gulsaparyň bolsa şu günki şöhradam, dostlugam, sözem galp. Zanny galp adama bolsa utanjy-haýa, messep bolýar. Diri wagty dost sorap, dostluk diýen mukaddes duýga galplyk eden Akmuhammet Welsapar Akmyrat neresse pajygaly halda wepat bolandan soňra-da, onuň ruhunyň öňünde hem galplyk edipdir. Ol galplyk şundan ybarat. Akmyrat neresse ýogalanynyň yzysüre Ýaş kommunist gazeti Onuň ruhuna bagyşlap, ýörite sahypa çap edipdi. Şol sahypada Akmuhammet Welsaparyň-da Ol tragiki şahsyýetdi diýen ýazgysy ýerleşdiripdir. Şol ýazgynyň soňky abzasynda şeýle sözler bar, Men onuň abraýynyň iru-giç, hut öz barmaly derejesine barjagyna ynanýaryn. Şu ýerde Akmuhammet Welsapar rast ýazýar. Akmyrat neressäniň ýazyjylyk abraýyny iru-giç öz barmaly ýerine barar. Ýöne ol hakynda gürrüň edilende, mydama Akmuhammet Welsapar hem ýatlanar. Edil Lermontowyň ölümi hakynda gürrüň edilende, Martynowyň ýatlanyşy ýaly, ol Akmyrat neressäni ajal bilen deň derejede yzarlap gezenleriň biri. Ol neresse turuwbaşdan onuň kemligini tapypdyr. Ýüzüne sen Döwlet howpsuzlyk komtetiniň agenti diýipdir. Ýöne uly zehinlilere mahsus bolan ynanjaňlyk bilen soňra ol hakykaty unudypdyr. Belki onuň ruhy Akmuhammet Görsaparyň özüne eden hyýanatyny-da bagyşlasa bagyşlandyr. Bu hem uly zehine muwapyk zat. Ýöne Akmuhammet Gölsapary ol neressäniň adamkärçiliginiň eserleriniň muşdaklary bagşlap bilermikän? Megerem ýok.